Eka nkarhi lowa kahle eku heleni ka lembe ra 2021, hi vone tintswalo ta Xikwembu, hi vona ku hlayisiwa, hi vona ku hlayiseka ka lembe hinkwaro swi ri kona kwala xikarhi, ku ri na tinyimpi, ku ri na ndhasundhasu, ku ri na swo tala, mara Xikwembu xi mi hlayisile n'wina, xi mi endla mi va kahle. Hi lava ku khensa Manengi wa Ntamu, hayi ni Mfundhisi, hakunene swi hi khoma kahle. Hi khensa na mahungu ya awara ya nhungu, a hi nga se swi rivala. Mundzuku ti 20 va lava mhani i birthday ya n'wana wa Jiha mi hi rivalela ku hi nga endlanga swona mara kula n'wana mhani u kurisisa hosi yi ku hlayisa vutlhari lebyi nga na byona byi tirhisele tiko ra Xikwembu u nyikiwile lava nga swi vuriki vo va na jelazi mavondzo ntsena hosi yi ku nyikile n'wana mhani laha u khomaka kona Ka hisa, tlangela, u nga hi lavi nchumu, a hi na nchumu xikhwameni, ho va na marito ya ku ku khensisa. A hi khenseni nkateko wa ku hi ya ka Makhisimusi hi hlayisekile. Sweswiya u nga tihlayisaka u fika ka swona, tlhela u tihlayisa u ya mahlweni u ya ka swona. Ni vurile ni ku mi na Mfundhisi Malomane BR. Ni ri ka n'wina hi ve swin'we lembe hinkwaro mi hi yingisela mi hi landzelela yelani mahlweni mi swi endla mi yingisela mi tlhela mi hi landzelela a ka siku ra namuntlha ni mi khomele hungu leri nga ka buku ya yohane ko va yinisa ka ntlhanu na le ka buku ya estere ko va yinisa ko sungula a ka buku ya yohane ko va yinisa ka ntlhanu bibele yi hi komba hi le ndhawini yin'wana eyerusalema Yini a ku ri na vuhlambelo lebyi a byi vitaniwa leswaku vuhlambelo bya le Bethesda? EBethesda a ku ri na minyangwa ya ntlhanu leyi a ku tshama vavabyi lava hinkwavo ka vona va tshamaka hi ku vabya ka vona. Kambe kwalaho kusuhana na minyangwa liya a ku ri na xihlovo lexi Bibele yi ngo, A ku ta ntsumi kan'we Yi fika yi pfindlusa xihlovo. Loko ntsumi yi xi pfindlusile, loyi a rhanga a nghena exihlobyeni a huma a horile a ya kaya. Loko ya mahlweni yi komba leswaku wanuna a ri kona loyi na yena a tshamile kusuhana na xihlovo. Mana Bibele yi komba leswaku malembe ya 38 a tshame endhawini yin'we na mukati lava ku vulavula na n'wina lembe ri nga se hela. I yini swilo leswi hi endlaka hi tshama ndhawini yin'we nkarhi wo leha van'wana va karhi va humelela i yini swilo leswi hi endlaka ti-opportunities kumbe mikateko yo tala hi yi vona vanhu va va na yona hina swi yi hundza bibele yi komba leswaku loko ntsumi yi heta ku pfindlusa van'wana a va nghena wanuna loyi a nga ngheni mina no pfumela leswaku malembe hinkwawo 38 wa wona ya ku tshama ka yena aBetesda, rin'we lembe a fanele a werile, andzeni ka xihlovo a huma a horile. Mara Yesu a fika andzhaka loko wanuna loyi a tshame 38 wa malembe u ri ka yena, xana wa swi lava ku horisiwa na? Twanani wanuna loyi u ri u ri we Yesu, loko ntsumi yi pfindzisa xihlovo va ni rhangela va nghena. Number two, wanuna loyi a ku a ku na munhu wa ku ni teka a ni hoxa matiko vanhu lava va nga hundziwa hi mikateko xo sungula lexi nga lomini wa vona va blame vanhu van'wana a ni ta va ni fikile loko ku nga ri lava a ni ta va ni humelerile ku nga ri lava khombo ra ku va nkateko wu ku hundzile khombo ra ku va van'wana va endla leswi va lave ku swi endla khombo ra ku va vanhu va ku rhangerile ri ku endla evuton'wini bya wena u twa a nga ku vo lo tshika va endla leswi wena u nga faneleke ku swi endla a ka buku ya ester yi komba leswaku hosi ahuserusi a vitana vasti nsati wa yena enkarhini wa ku ri na nkhuvo lowukulukumba wa lembe a tsakile a tswatswiwile a titsakerile hosi a rhuma malanda a ku ka vona ni vitaneleni mhani ester Ni vitaneleni mhani Vasti va ta va ta cina emahlweni ka vakulukumba va mina va voniwa hi munhu un'wana na un'wana. Bibele yi komba leswaku loko Vasti a byeriwa, Vasti a ku, Hosi loko yi tswotswiwile yi endla swona, yi lava mina ni ya xayinaxayina emahlweni ka vanhu, ku ve mina a ni lavi swona sweswo. Yi ri hiloko mhani luya a byela vakulukumba a ta, Ni tlangeni kolo kwalani, Vavalo mi ya n'wi byela leswaku a ni ti twalana a nga swi tivi leswaku Vasti loko a ala ku ya humelela amahlweni ka vakulukumba va hosi hi loko nkateko wa yena se wu herile. Hi loko Vasti a ala, hosi yi hlundzuka swinene yi vitana meeting lowukulukumba yi vutisa vavanuna lava yi ku, Loko nsati wa hosi a ala ku vitaniwa swi vula yini? vavanuna lava va timisa mavoko va ku ku dyondzisa vavasati va hina mhani loyi ku loko hina hi va vitana na vona va ala swi vula leswaku loko a nga endli leswi na va hina va nge endli ivi hosi yi decide yi ku vasti a hume exitulwini xa vukosikasi vasti a swi tekela hansi mara nkateko wa yena wu va wu tsanile maxaka mina ni kombela ku vulavula na n'wina eka mixwa siku ra namuntlha ni vula ku languta lembe hinkwaro ku fika laha a ku kona laha wu hleketaka leswaku ku na nkateko lowu ni nga wu hupa ku na laha ni fanele ni nghenile ni nga nghenangiki ku na leswi a ni fanele ni swi kumile ni nga swi kumangiki ku na la ni fanele ni hundze kona ni nga hundzangiki kona vanhu lava na ku vulavula hi vona lava va weriwaka hi khombo a danger of missed opportunities khombo ra ku va nkarhi wun'wana u humiwe hi nkateko lowu van'wana va nga fika va swi endla ku na vanhu lava namuntlha a va fanele va tirha va nga ri ku tirheni ku na munhu loyi a fanele a tekiwile a nga humpa nkateko walowo ku na munhu loyi a fanele a tlile a nga humpa nkateko loko mali yi fika mavokweni ma wena a yi ku byeli ku endla yini mara wena wa languta ku loko no hundza eji leyi ni nga endlaka swin'wana ni nge he endla loko no humpiwa hi kateko wa ku dirayivha ni nge he dirayini loko no humpiwa hi kateko wa ku endla swin'wana ni nge he endli vana va mhani ku kula a hi malembe ku kula a hi ku wisa pasi va ku na malembe mangani i ku va u kota ku hlaya tilayini u ku loko no kota leswi sweswi ni ta va ni tirhile ni titsona swo tala ni sukumeta ku ri loko tintangha ta mina ti fika laha na mina ni va ni fikile kona va tele lava regretaka namuntlha mpfunisi valumani va ku mpfunisi loko a ni lo endla lexi nkarhi lowu a ni nga kuma swimalani loko a ni lo i jorum ya mina yi ta va yi herile nkarhi a ni nga kuma swimalani loko a ni lo i vana va mina va ta va va hetile xikolo loko ni kume swimalani loko a ni lo i va kona van'wana va kombetelaka va ku laya a ni ta va ni tekiwe kona laya a ni ta va ni tshama kona mara problem i mhaka ya ku u ve na nkateko u hupa xikwembu xi ku pfulerile u tirha u tlanga hi ntirho xikwembu xi ku nyika vunghamula u va kahle u tlanga hi ntirho u tsandzeka ku ya ntirhweni tsandzeka ku nghena hi nkarhi tsandzeka ku hlonipha ntirho u xo ku tima tifoni va ku nyika mapapila va ku nyika tiwoni u tsandzeka ku xo onara va za va ku kombela va ku wisanyana hi ta nghenisa un'wana va fevha va na jelasi a va ni rhandi va ni pimpa va ni endla yini loko nkateko u hundzile u sungula ku blame vanhu Sungula ku blame lava u tirha na vona, hi vona va byeletela mulungu. A va nga byeli mulungu. U tsaneke ku hlaya ku ri, Ku va u kumeka u hola n'hweti yin'wana na yin'wana, you are blessed. Ku va u kumeka u dirayivha, u katekile. Ku va u kumeka u ri na shelter, u katekile. Ku va u kumeka u hlayisekile, Xikwembu xi ku lwerile, u hlayisekile, u katekile. N'wana mhani, loko u za u hupa hi nkateko wa vutomi bya wena, vona vatlangi va bolo, loko a ri ku tlangeni ku na un'wana ka tshama ka grandstand u ri loko a loyi i loko a loyi luya a ngo loko a loyi i u tshame a tlanga bolo mara nkateko wa yena wu herile se u kombetela lava nga ku tlangeni a va blame ku na vanhu lava nga yi va ka grandstand va ta ku blame hikuva tlange hi nkarhi wa vona va lava mali nkarhi i nchumu wa precious ngopfu loko xikwembu xi ku pfulerile wu hlayise loko xikwembu xi ku nyike vukati byi hlayise loko xikwembu xi ku nyike ntirho wu hlayise loko xikwembu xi ku nyike vana va hlayise loko xikwembu xi ku nyike nuna hambi o va xidakwa n'wi hlayise hambi u vona ganga la vanhu n'wi hlayise vanhu vo tala vo tlanga hi swona a swi tekaka mundzuku ta ku thumba namuntlha na na mali yitsonga hansi na ten rand u nge yi thumbi mali a ya hawi hansi Nkarhi hava thumba, lexi u nga na xona hi lexi u nga xi lwela u xi tirhela. Ni byela vanhu vo tala loko tikarhate n'wana mhani, hambi vanhu vo ka va nga ku beli mavoko a wu tirheli vona, u tirhela wena. Loko Xikwembu xi ku pfulerile u xavanyana xitandi lexiya, famba u ya phuxanyana u vona lwangu ehenhla ka nhloko ya wena. Hambi wo sala u nga ri na peni xikhwameni, mara lexi u nga xi endla u ta va u nga tisola evuton'wini bya wena. U hanya exikarhi ka vanhu lava regret-aka. Kwongo swi ni tsanile, Mfundisi, loko a ni lo i, a ni ta va ni endle yini? Na hina hi hlangana na vanhu lava hi nga kula na vona, va nga teka nkateko wa xikolo va wu cukumeta. Van'wana va teka nkateko wa vukati va wu cukumeta. Van'wana va teka nkateko wa timali va cukumeta. Va tele va nga ti wina timali, va tele va nga siyeriwa timali hi vatswari. Mara namuntlha vo cakalaha cakalaha. U blame-a mani? A hi blame-i munhu. Hi vona va nga tsaneka ku vona. leswaku nkateko wa ta wa hundza wa tlhela ni ku byela sweswo nkateko wa ta wa hundza loko wa tsandeka u nge he endli swin'wana n'wana mhani wanuna loyi u tshame ndhawini yin'we for 38 years tonani bibele yi hi byeli ku a ri na malembe mangani a yi ngo a ri na 35 u hlanganisa na 38 ya ku tshama ndhawini yin'we u ti languta wena kuma ku 5 wa malembe endhawini yin'we ma tele ngopfu 10 wa malembe endhawini yin'we ma tele ngopfu wanuna loyi a tshama 38 wa malembe lwana na xiyimo xa ku rhendela ka ndhawini yin'we ku fana na wanuna loyi number two lwana na xiyimo xa ku fana na nsati wa hosi a hoseri zivasti ku ze ku ya nghena estere exitulwini xa yena vukosikazi byi va byi herile na wena vutomi bya wena wena mhani ku na swilo leswi loko ka u nga swi tlhogomeli swi ta hela ku na swilo leswi loko ka u nga swi tlhogomeli swi ta fika makumu ku na swilo leswi loko u nga ri na mhaka na swona evuton'wini u ta ku a ni ri na swona na ha ri na swona ku na un'wana a ri na movha wu le milengeni ku na un'wana a ri na muti na mutlha wa ri hava ku na un'wana ku va a ya vona vana va yena u ya yima handle ka gede Ku ve a tshama na vona. I swilo leswi hi swi vulaka ku ri vanhu va tlanga hi mikateko loko va nyikiwile. Wena u ni yingiselaka lembe ri nga se hela, languta ndzhaku u vona lomu u nga onha kona n'wana mhani. Loko a wu lo swi lunghisa swi ta va swi tshamisekile. A wu ta wina ku ya nghena ka 2022. Nchumu wo sungula u fanele ku wu tekela enhlokweni i ku va Xikwembu loko xi ku nyika nkateko u wu tirhisa kahle. Loko Xikwembu xi ku pfulela fasitere u nghena kahle. Loko Xikwembu xi ku pfulela nyangwa u nghena kahle. U nga pfuki u tlanga hi nkarhi lowu Xikwembu xi nga ku vekela wona evuton'wini. Nakambe nkarhi lowu Xikwembu xi nga ku nyika wona hansi ka dyambu. Leswi nga na nkoka i ku ri siku rin'wana loko u languta ndzhaku u ku, A mahlweni ka vanhu a ni languteka ni phuntile, mara leswi ni nga swi endla swi ni vuyiserisile evuton'wini. Nakambe ni tala ku vula ka vanhu ni ku, endla swilo leswi vanhu va nga ta ka va nga ku beni mavoko mara teni ka mbilu ya wena u ku ni endle decision ya kahle ku tlula ku teka decision ya ku beriwa mavoko mara u lahlekeriwa hi switsongo leswi nga na swona vona leswaku u tirhe ku fika kwihi u ya lahlekeriwa hi rifumo ra wena u ya lahlekeriwa hi vito ra wena lahlekeriwa hi ndhuma ya wena lahlekeriwa hi vutomi bya wena hi ku pfukela mpundzu hanya vutomi byako u lava vanhu va ku bela mavoko va ku khensa na ta mudyele leswi ni nga se fika makumu vana va mhani a vuton'wini lebyi leswi xikwembu xi nga ku nyika swona swi tumbeta leswi xikwembu xi nga ku katekisa hi swona swi hlayisa leswi xikwembu xi nga ku blessa hi swona meka sure leswaku xi nga ku lahlekeli ntirho wa wena vukati bya wena rihanyo ra wena vana va wena na ndyangu wa ka n'wina hinkwaswo swilo swi ta endla vutomi bya wena byi va kahle a vuton'wini u va u nga hetisekanga n'wana mhani loko ku ba nkarhi swin'wana swi ku lahlekela hikwalaho ka ka u nga hleketanga kahle hikwalaho ka vusopfa bya wena hikwalaho ka ku va evuton'wini u nga endlanga kahle hikwalaho ka ku va vuton'wini u nga tekanga decision ya kahle hinkwavo lava nyikiwaka namuntlha u nga pfumeli fana wa nuna loyi 38 years endhawini yin'we nga pfumeli fana mhani vasti u lahlekeriwa hi vutomi bya wena na vukosikazi bya wena Yena mahlweni u hlayisa leswi u nga na swona. Tipfune u hlula hinkwaswo leswi ku sivelaka leswaku vutomi bya wena byi ya mahlweni. Tsemani kahle lembe mi hlayiseka, mi va na makhisimusi leyo saseka. Mi nga rivali mundzuku. Happy birthday n'wana wa Jim n'wi navelela. Me se ni rhangile hambi no koxa mundzuku ni ta va se ni vurile. Tsemani lembe mi va kahle, a hi hlayisekeni hi tumbela hinkwenu ka hina eka xingungumana lexi nga kona. Katekani swinene evitweni ra.